tendeka muzita rajesu tinoda kukutendai nenguva yamatisvitsa mukati mezuva ranhasi baba tinongoda kungokutendai kuti mugotumira mweya munyaradzi pakati penzvimbo ino baba tiri kunyengetera panguva ino mwari wenyasha kuti mugova nhungamiri pakati pebasa ratichabata mukati mezuva ranhasi baba tiri kunyengetera panguva ino tichidzosera kunyange nehama dzarasikirwa nehama yavo mukati memaoko enyu kuti mwari batai murimi vana venyu mugovatumira mweya munyaradzi vagochema vaine tariro tatenda muzita rajesu amen mazita enyu ndoda kutora mukanda uno kuti vanhu vangozivana tida kuti tese tivanamatire vatambire zvazvarongwa namwari ngati vachingamidze tichiti zvakare mwauya avo vanini nananani vese varipo mashiri enyu mai maruta vana vakaberekwa na natidius sumukai musvike kuno muchiti kudzinza kwava kuna wakaenda overseas kunotova naarikowo zvekuti zvamunozvora dunduti kwedu kune vari overseas kana vanayewo muri kunyatsozvinzwa anonzi maalon tinaye mumunamato Ora mamira kana uboni wenyu. Aha, pane mvura. Kwasha ro. Oye, oye mukwasha uyu. Maona vakwasha vejenda. Eh. Akwambo nanani ndo varasikirwa negamba rirera apa. Ngati vapewo zvauchiremera chiendanana navo. Mazita. Gara izvi. Kai muonekwe. Verses 32 kuenda mberi panoti asikana riri rezuva nenguva iroro hakuna anoziva Kunyangwe vekudenga, kunyange mwanakomana, asi baba voga. Chenjerai murinde munyengetere, nokuti hamuzivi nguva kuti chasvika rini. Zvakafanana nemumwe munhu akaenda kune imwe nyika, akasiya paimba yake kuvaranda, mumwe nemumwe basa rake, akarayira murindi wokumakuva kuti arinde. Naizvozvo ndinoti kwamuri, hamuzivi kuti muridzi wemba anouya rini, anogona kuya madekwana pakati peusiku kana pakati peurira mukamwa kana kuti mangwanani kuti arege kukuonai muvete ndinoti garai makagadzirira mwari akomboreverwa kushoko rake nekuti idzvene akanzi apokrifa anenge akanzi munzwisisi wouchenjeri chapter 8 verse 8 kana kuti muparidzi 8 verse 8 kana pane masaladi ati kukanganwei ecclesiastus chapter 8 verse 8 pane mashoko anoti hapana munhu angaramba kufa kana zuva rake rasvika iyi ndiyo hondo yatisingapunyuke mwari akombore kuverenga kweshoko rake nekuti ijee mwari kuzongobisa nokuinvhedha rima riri mauri ndichiisa chiedza chete ndozvandanyedzerwa pano now ndida kuti mwana muno muzimbabwe according to education act of 1907 mwana kuti aende kugrade 1 kunodiwa 7 years wako ne4 years akawana nzvimbo nokuda kwei varana verengashi hanzi hapana munhu angaramba kufa kana zuva rake rasvika hapana chete yatingaite varanda kuti tifambe naro ndiani imi taurai mhani toenda mberi mwana kuti aende kugrade one kunoda makore mangani kana kuti sikisi wachizokwana seven mugore racho asi wako nefour years akaona nzvimbo nokuda kwei rimwe zimunhu rakanditarisa riri pano iro pabasa pauri unotoziva kuti aufanirwa kuwanga uripo iwe asi wakariwana nei mumwari pano uyo uyo akanditarisa uyu murume waunaye mukadzi waunaye hauna kumuwana feya feya wakariga ukamuwana nei mwana kuti aende kusekendari kusekendari kunoda 4 units yes. handisi muzezuru ndiri mumanyika kwedu kuchimanyika hatiende kuzvikoro tinoende kuyi uri kutaura ndimi mwana kuti aende kusecondary you have to have four units price zvinoonekwa netsvete izvi nguva yasvika mufesi uyu haina tsvete regai nditaure

Program yarongwa nani? Vakambozvara vana munozviziva here? Kunyangwe madzimai tinongonzwa vachinzi kuzvara kunorwadza asi vanhu varongwa tavana 8 10. aidha uri mukombi aidha uri mubhasi uri mushawa uri muledis uri musaruni uri kubika kana yakwana mwana anobuda nguva inenge yaita sei ndo zvakafanana nati namr titi ava kubasa kwake vaimuti big ben yanga iri hofori maona kuti rufu harina karati harina karapa rufu harina karapa dambudziko raitwa nemufesi uyu hwani angotitangira uyu tese tiri parwendo pano kana dai ukaenda kusowe muprofita akakiriridza unonzwa achete munhu wamwari ndiri kuona pamberi pako pane chiga cherufu ibva wamusheka kuti munhu wamwari chawataura ichokwadi newewe unacho munhu wese anoita sei vari kukomborerwa ameni nhasi munonzwa bhata ndakuwanikidzai musatyisidzirwe munhu wese ane chiga chei chauri ari padhuze newo munhu wese ari pano pandambosvika pano ndandane maenemies ndavengwa vengwa zvekuvengwa zviya nokuti kana uchisvika panzvimbo unofanira kushandisa tekiniki sesu kana tiri maovheti tine matekiniki atinoshandisa nevange vachindivenga ndikona vakusekera viya ndo zvatinoita izvozvi muri yazondinzwa tiri tese tiri tese here kufa murairo wamwari hakuna wakunosiya munhu wese uchizvarwa une katage kakanzi best before haupfure munhu wese taurira kuti uri best before you muri kuyazondinzwa here anzi nebhaibheri shoko ramwari hakuna anoziva nguva Vamwe pavakanzwa kunzi Tedious afa, vamwe vakabva vatanga kutsvaga mashura. Hazvina mashura izvi. Eh, vamwe vakabva vatanga marotei, ndabva ndarota muchato, ndarota mihomba, ndarota zarari. Hazvina nekurota kana kuri kupisa magubeza akawandisa. Hafura. Zvine chokuita nenguva izvi. Zvine chokuita nenguva izvi. Asi pane hondo mudikani ndepapa. nguva yacho ichakukwanira kupi rinhi seiko uchiitei vanhu vazotaurei mbiri yako ndeyei manzwa 32 years dzekubasa ndinoda kuti kana maenda kudzimba dzenyu tinamatire kunyanya vana vakomana nevasikana tinoda kuti munamata munamato kuti mwari tinoda kungokutenda nevana vamakatipa asi vana ava tinoda kunamatira kuti zviuno zvidzokere panzvimbo vese zviuno zvaumu Makoni pano taka mabrugwa anenge akarembera rumu ndokune chimbo takakura tichiudzwa kuti brugwa rinoenda mui but muri kuona wese yevana iri apa hatina mati yevana zviuno zvidzokere pai ende vana vacho vadaro achifamba ninge rakarembera chichifamba kana shungu kana shungu chichifamba ndakazoenda kune imwe nyika kune imwe township chauya chimwana chakarevedza bhurugwa ndobva chasvika bva chabata dundundu panhamo ndobva chasvika tikuna namai vangu varipo ah, ane dzinonofizirwa kana mhoms ari kukomborerwa ameni adzine dzinofizirwa ainga ah, mazino ah, tiri kufudza mbada ashakachaya vana ngavachengetedza identity muri kundinzwa ndosaka mazwa jileni achitaura kuti baba vake was giving them legas Pane mutaura ataura pano. Dai zvataurwa nemufundisi avanzi vafundisi ndokubasa kwavo zvedoro. Pane chikafu chese chaunodya chine mavitamin achinofanirwa kukupa. Ibva maziva izvozvo. Haungodya chinhu chisingakupe vitamin. Ukadya ma, ma orange, ma citrus unowana vitamin C. Yes. ukadya zvimwe zvakadaro zvakaita semaproteins nanani uri kuona vitamin b ukazonwawo doro faneka ndaona kuti matafana ndichienda siriswa tinonwa rimwe doro rinonzi zedi vamwe vachari kutoedza kutaura nechika nechirungu vari kunwa cranko nzvanzi inonzi cranko kudakisa wanwa doro munowanikwawo vitamin ara Vitamin rombe. manje souya ane ziso rakabuda uyo unowanawo kadhi vitamin rinonzi dz dzungurupeti zvese zvaunenge uchingoita ndezvei sino nyaya iri pano ndei ana mai nana baba dhara raenda izvi ratopedza akati manyasara ndichawana mudzako chapita mava chiri kwaivi mazezuro akati chinobhururuka chisingaperi chaiti churuchuru chakapwa dzambo rafuta ravaigo very clear ana sekuru vacho vasumuka vaminini vacho vasumuka vese vataura pano murume uyo akafa inenzi high protension bp zvamuri kuziva mese muri kunzwai vana baba vacho muchaona mangwana tukombi twuviri kuenda kun'anga n'anga ife yakataura bp inongotaura pane kamuti muti sekuti tataona kakangozvipira totototi kwakadhakoto ndozvikunonongedzwa urongwa hwaitwa pano munhu afanei pamusoro itauriranai munhu ari pano afanei amhera kuti kunganga musano tsvagei this is straight forward muri yazondinzwa madzimai ndida kutenda mai maruta she has done a part vakagara nemurume wavo zvinoenderana mumba munotukanwa munorumana ndodzimba dzacho zvinofamba asi unongoramba unogomera uri chii vagomera dai vanga baba ava vakafa ava vasipo dai nhasi iri story madziro komiti dai ringuva ah, ndiwo mukadzi wacho vatoomberei mai makutana basa ravakaita i also want to acknowledge vana vacho because amai akaita vega ana jilian munzwa nzi ndakaenda kwadoctor ndo utype hwababa kana chibaba chiri chifotokopi zibaba kana riri fotokopi vana havati love newe he had that mentality because baba vacho vakamupa maximum love Regai kuita zvinoita nemamwe madzimai ekuti kana masvika mumisha mavakarorwa umu munobhidhaira mugonekaira muchipopota kuti ndakasvika muno muri mbwa dzevanhu. Kosi yekuchengeta imbwa hauna kuita waigara nadzo sei? Mwari mukomborerwa ameni. Wasvota, wasvotwa, wobva usati dai ndisirini ndakasvika pano muri mbwa dzevanhu kupeka mabhegi wopeka mabhegi netumatenesi kweredhi redhi for chii? kuenda kugedhi uchicheuka hapana ari kukutera wasvika kugedhi nokunyara hapana kutora kuti ndinga vajaidze rega ndidzokere pese kwamuruko mudzoke kuna mwari muri kuyezvandinzwa kutsvaga basa kunoda 5 o level let alone including english kana une zvekwenyu zvakadzvanya anobva vati purazimetsi kana mamhepo acho akakwira anobva vati sainsi zvatiri kuita pano zvamwari izvi zvinongoda zero o level including yourself zvauri izvo zvamwari anongokuda taura munhu ari parizana kuti mwari anokudai kwete kuti murume mukuru kana mukadzi mukuru vamwe vakatoremara kufamba wakadai kuremara rwoko rwaakripot nenyaya yekufidha vatwins kune ndapedza ndasara ndisina regai nditi timu yangu yakabaiwa regai nditi regai nditi hanzi natedius

amuka munhu akatanga kumuona ndiani mari yachi akatanga kuonekwa nani nevakadzi handiti ndosaka muchiona kazhinji eh, kuchechi chechi kuganhira kubvengedzera kwanyanya kunoitwa nei ukaona murume anobvengedzera pachechi ane shavi rei regai nditi kune vanhu vese vari pano eh, vanhu vese vari pano ndida kuti mwari atibatsire ini ndiri pano we are celebrating life hanzi kuna mwana wechiti muchanobvunzwa nzi manzwei hapana chamunonotaura hanzi mumwe muchina akadzokera kuchina uku anga agara seven years muzimbabwe zvikanziva muchina iwe nemamwe machinese Wagara kuZimbabwe mbo chao tino kuchengeta vamwari vana vamwari eh. vanoita kuti tidai ende munoziva shavi rangu mato ndinonokera dai mama uya pane time ndachida kutaura three hours but ndinokuda kwetasa zvina basa rudo zvekuti andimhoresane naangi andimhoresane kana kumusangano chaiko ichocho zvaane mweya wechina ona ndopaunoda kuti pakazara vanhu zvaane mweya wechina manje dai mwari akubatsira tinoda kubisa muzara jesu chiona kuti wakuzvinyarira wega nezvinhu zvisina nebasa ndozvazvinoda pakazara vanhu so shavi racho rinoda kuti ungobva wanyadziswa zvine zvinokupasai zvinoenderana newe regai nditi ana sekuru nana baba zvazvadai mumusha mega disorder rufu runonza disorder kwese kwataka kwisi kukura zvikakachembera kudai kwese pakafa murume aiuraiwa nei taura imi kana riri roja raurairwa chi property kana ari mukadzi auraiwa nezvekupi zvekwake ndokukura kwatakaita isu kusvika tachembera kuti amhanza idzi zvino ari pano taita raki haana kuraiwa nemukadzi auraiwa nebp ndapota mai maruta mukanzwa vanzi vakauraya murume musatombeta kana bp nazvo nembo mukaita bp munofanazvo musatombohakira vakadzi patinopfekedza vakadzi vanopinda muchechi dzinopfeka mauniform tatinoti pfekai madhuku tinoita kuti musahakire dhuku unofanira kuvhara chii nzeve kuti usanzwe zvisina nebasa akapfeka dhuku tarisa kuti dhuku rako riri pamusoro penzeve here kana kuti rakavhara kugara kudai dhuku wanzwa waita chii hakirosi regai nditi masikatano itai mese vara rinoti zvavo taita dambudziko nevanhu vakawanda vanhu vakangoona pane kaisina katochena kudai chino chimonzi asikana zvavo mukaona vane mazimotikari pane mota patanga ndiri kwamainadhuku kunhamoku kumba kwacho taenda mauro tichiita sevhisi ndakati nonokei ndakanga ndaneta neta waisiko tumira pane imwe motikari kudai robert excuse me you are too close robert thank you dzimwe waingoti dzimwe dzaingotyora muzorege cho taenda taenda kuhiroseka takaona pfuti dzakafugama kuti asi kufa kuita sei tiri tese zvino vanhu vakaona mukadzi nemurume vari mumota dzakabereka mavhiritsi kana kuti dzine nhuta vanoenda vachingoti asikana zvavo vasingaziva kuti pamwe pavapinzwa mumota imomo murume asati apinda mukadzi apinda nekakaseti kake murume kungoitika nyeya nyeya stata vakufamba mukadzi wobvaisa kakaseti kake kaka murume wangu andipe pano kana murume womirirawo murume womirirawo kuti kachaita sei ukusara mukadzi wakanenge achinzira bheka achimira kuti kachapera kachikopera murume wobisa wese vaisa kake eh. mage mukaranga ndimuro asi chinzani iwo chinzani magina rabheka zvakafanana vari kukwidza nebhipi vari mumota ini makamira murodhi mukaona mongoti chii isu ndakuda kupedzisa isu eh, isu ini ndogara kuborodero brook na kuborodero brook kune dzimba dzinotyisa ende eh, ndakamboenda kunoita mwe funeral handiri kukutaura kune makuva kana mapfura nerodhi nekudomboshawa mamboona kana maona panga pakanzi grand forest kune makuva ariko anonzi magrand forest kusingakandwe dhaga kunokokandwa tumarosi tiri ikoko takuenda takubva kune rimwe location bhazi ranga rakazara asi vanhu vese vanga vari panze muri kundinzwa bhazi rakazara asi vanhu vese vari pai zvese izvi zvakanga zviri panze vanhu vachiona dzimba dzenyu dzemuporodero makumbo ndiwo akanga ari mui vachingoti chii vachingoti chii chinhu chako chero icho ndichachitora ende unozochiwana kudenga ndachipedzisire kurira izvozvi nekuti kana tichiita zvamwari young man zvine order god haisu tinokudisiplina takudisiplina pachichechi tazokudisiplina futi kumusangano saka handiri miedzi ani handei handei tataravara kuti iroro Vakamboenda kune maborodhero bhuruku kune dzimba dzinoshamisa dzine bedhurumu imba ya tedhiasidiki zibhedhuru rinenge riri pano nekuku mukadzi nemurume vakarara mheno kana panonzi pakwini kana kuti paking mutongo timwe yacho inenge iri palestine kumwe kwacho kuri kuisrael pakati pane gaza strip mumba imo mambo rarwenengerwa stupid and you too vachitukana usiku hwese asi mukapfura pazimba rakadaro mine mchiti chii vakakomborerwa vanogara kumabhangu kumatapi kana kumatagarika vachirara zvavo pasi vakazemberana pane rudo regai ndipezeni chiti regai ndipezeni chiti ndoende hangu mberi tinokwanisa chete kuendera mberi kana vanhu vanyarara pasina kufamba famba zviri ani necessary regai muupenyu kurarama muchiti zvavo rarama uchiti chii ende regai nditi kuvarume vakawanda vari pano vakanditarisa vane dambudziko rekuti vakaroora marefuri refuri basa rake nderekuona mamisteki muri kundinzwa refu refu ribasa rake nderokuona mai kungorita akaona musikana vati kuita checheche kune vamwe varume vasina rugare vasina rugare nevakadzi kungosvika mba checheche matadza kuya nemadhora unozvika tu eh, checheche anongoona zvakaipa chete kuburikidza nechii kuburikidza nechii nemurume wake kungoona zvakaita sei vakadzi vamuchadaira vakadzi dai kuona zvakaita sei vamwe amai vakanga vari refri zvavakanga vari refri vaiva vane system vatibatsira amenyi amenyi yatinetsa vakaroora vakaroorwa asi vakanga vari refure saka refure ane zvinhu zviviri mbiri yake ndeye makadzi anogona kupa yelo kuratidza warning kana akupa red iri kutobuda muground saka baba ava vakaigara kuborodhe rebhuruku vakabva vapuwa red kuti bvai pai vabva pamba baba vaya vatarise zimba ravari kusiya vakati pakutoda mashoko enyaradzo ndopavakangoti hatina

vari ipapo baba vafamba vafamba vakaitawo raki kuna vamwe madzimai aenda kusowe akanga atambura nenyaya kushaya murume ndokubva vapuwa muteuro ndokuyereswa zvikanzi mukasvika pamharano musambofamba nhasi dhiri renyu rinofaya munongononamba musitendiri kwenyu kangani musazokanganwa kurova nhingiya musazokanganwa kurova sirogari yekuti yekumasowe dhiri richaita sei dhiri richaita sei ndo pari kubva baba vaya vapuwa red card ndokusosangana nani namadzimai ndobva vatara nyaya zvikanzi madzimai ndozvandaitwa ndadaidaida svika nemadzimai yowi zvinoi mutino kukwanisa ve kubhorodhero bhuruku ini ndogara kujerusarema vanoziva jerusarema kwaifiri dzisumudza imo kutora ikoko ini ndogara kupi kujerusarema svika dzako yanga kasina choisika zvikanzi hapana ah, totoenda kwaifiridzwa kwacho kujerusarema hazvina basa ah, madzimai vari kufamba vafamba nemurume vakaona

nokudaro ndovaigara hwindo riri kuno kudidza nekugedhi ava vari kungogara masi vese sezvineo baba vabva vaonekwa vachifamba pamaraini navo mwamai vakanga vabva kubhorodha rebhuruku vachinoona amai vakujerusarema ndokuibata foni ngiri amai mwana murume wanyu ndamona panhambe yaka ndapotasi kana musazoti ndini zvangu ndisamudapotakani musazoti ndini ani asi ndiwo wataura kuramba zvawaita sei tiri tese amai vaya sambotaro tikati madzimai garai makavhara chii namai vakanga vakatopfeka bhareti vakapendekera sacomrade nzeve dzese dziri pai pavakachinzwa pavaita sei vahakira pavaita sei ndobva vanopaka motero kumwe kuno ndobva vanomira panhamba paya vamira musi iwowo vanoziva kujerusarema vanhu vanogeza imba inenge iri pano vati mhuru inenge riri kuseruku konogeza zvake munhu akamira semuroi nai zvasiyana nekwedu kuna nakumwe kwakadaro patogeza takazvambarira senjuzi saka musi iwowo baba ndobva vaenda kunogeza amaiguru vakamira pai imi dairai vari ipapo baba yava ita kunogeza baba vapedza kugeza mubati murumu ndobva varidza bhero rebhasikoro madzimai ndovazva kuti baba vapedza sei kugeza a ah, madzimai ndokubuda ari kumhanya kupi kunotora murume webathroom vari kuti vana

murume uyu amai guru zviri mai ah, mai vaya vanzwa chimurume changa chiri chigafuka techichi changa chiri chii techipi nenge dzaine techipi vachitakura vanzwa chine hevi vakati zvinoisa madzimai sati tezvemishonga tinongokumbira kuna mwari vachitakura vafambi vakati Nokubire masimba. ameguru zviri mai ah, vakanga vaenda kwamacheso ndokubva vafeta feta banana vakati idya banana tiri parwendo murume akati yowi yowi kujerusarema upenyu hwakadai ndinofamba mwari chipo chekutenda ababa vakati ndiri kuona umambo madzimai abva vanzwa mai Manyukunyuku. Madzimai vakati baba tibatsire. Mwari baba tibatsire. Mwari baba. Vaona izvozvo madzimai afarisa ndobva vatenderera vakati hamuzonyara here amakuru vakudzokera kuboldora vakati chimbouyai baba chimbo

vemapinda bathing room vemapinda ndokupinda bathing room ndokuisirwa tumasalt bath tumadito semunhu anga ari kwaifirizi vaifika kuti kune zvakaita baba vaya kungopinda ba ndovavavhara dhoo ravo keshe keshe amai vaya kungotambira pati zvine bathing room vari kungoti ndinoda kutaura neni baba ndinoda kutaura baba vapedza kugeza vakuvhura dhoo keshe keshe Amai abva vati aiwa ka. Aiwa. Staira ndakaona kui. Ndobva vachonjo mara pai. Padorei. Kuti vabereke chi? Baba kavana kumbosono bva vashamisika baba kabati. Makanonoka. uko madzimai vari warit kujerusarema madzimai ari voti ndiri ndega ndinotya baba vapedza kudara mai rufu wachijoki baba vakutobuda mugegeti vakutokoroka vakuenda zvo vakati

yoo zvandira kutaura kuna mai maruta murume wenyu aenda kujerusarema musha unofata ndirozi dziri kungoti anoita sei anouya dai mwari akubatsirai dzimba dzenyu dzaitoma jerusarema bhaibheri shoko ramwari roti takaona kunaka kwamwari negore rakafa mambo usiya ndida kungoti mungoono kunaka kwamwari nokuda kwokufa kwatedius monopupura asikana kuti kwatanga tiri uku kwanga kune kamwe kamfundisi kakapenga ndida kuti mwari atibatsire muzuva ramasi regai regai ndipedzise ndichiti munhu wese ari pano wakasikwa nemufananidzo wamwari kuti mwari akude uite hwamwari usambozvinetsa kungoda kungoita kungoita kungoita kashavi kekungoda kuita zvamwari unezondinzwa kungoitawo zvamwari kungonamatawo baba mumba mwari ndinokutendai nechipo chemukadzi wamakandipa amai b munoziva kuti kana vaenda kuchina amai bi vanodairira dairira batai muromo wavo mwari andozvandokumbira kumurikani jesu kristu nezi wedu kana vari amai bi wo muchinamatira mwari tokutendai nemurume wavo akandipa munoziva kuti murume wangu ane marambadoro munomuziva zvaanoita kana adha kwamwari kudai mangomudzika musadzoke terere vana nokuda kwamwari amen kuvafana vamaziva anava havachagona shona havachagona english amene chinhu chavanotaura mwari anonzwa is long is coming deep from your heart ukangoti bigas vari kutopas ah. zvinhu zvakandidzvanya zvinhu zvakanditinya ah, nditumirewo mawinzi enyu zvinhu zviva zvangoita mushe tiwanewo shati najesu kristu tenzi wedu kana uri musikana ah, bigas vari kutopas muri kuona zvaka danya dai mangoita kundiwana mufesi anenge ari bho zvinhu zvangu zvifambiwo bho ndakumbira kubva nhasi nemisi isingaperi kutaura nani kutaura nani kungoita shungu dzekutaura nani ukatanga kuita domestic chechi pamba pako mukadzi nevana mukazoenda kana kusero musero mukatanga muna mwari usero ukabva ihowo toenda kubranch mukaita kaumwari mukabva tava kubranch mudzidzisi mukaita mwari kana kuprovisa dzina dambudziko uyo anga ari ainwa uyu eh, ainwa but akanga asiri hofi yakanyanya eh, taona hama dzake dzakati wandei dzinonwa taunya kushamisika nazvo because taiziva kuti aiwa uyu aihunwa asi uyu akanga ane order manje tazoona pano paita umwe akati, "Mako zavitamin racho ndiro rakakura zvakadii eh, kuti wani wechi wani wirani eh, handiti saka tida kuti hatina chatokwanisa kutaura nezvatediasi zvekutonga ndezvamwari kana dai uchitsvaira muofisi kana shefu wakabuda wakagara patebhuru waashefu iri ingoziva pakomaonita sei regai ndipese ndichiti maurano regai ndipese ndichiti kune vamwe vanhu vane daka nevamwe vanhu hanzi ndambokutora inyaya yemotikari iyi handiti mukadzi nemurume warimo handiti concentration obva yaruza motikari ubva yaita accident kubva yakudubuka yapinda poto ubva yatendeuka musara baba nemwana komana namweya mutete ubva yadonha nemadede kuti pa mukadzi ndiye akabva aita raki akabva angofa paspot murume akaita munyama akabva aita kuoxygen mukadzi afa ari kufamba kutsvaga kuenda kudenga ndokupi ndokona simon peter ndiye anga ari pai pajuti pa, pa, pa zvikanzi wabva kupi ko iwe zvikanzi ah, ndikutsvagwa kuenda kudenga zvikanzi ende kuno asi wabva kupi zvikanzi kuzimbabwe zvikanzi ah, ah, zimbabwe hakuna anopinda denga mari yamushandisa munyika isi yenyu uku kungona muri kungourayana zvinhu zvacho hamene zvazviri kuda ndokubva aenda kunoconsulta zvikanzi aiwa namwari ame good god ndiri mwari akaita sei nekano kuzimbabwe apinde kudenga nei nebhakosi Munhu weZimbabwe apinda denga nei? Zvikanzi bhakosi yacho zvikanzi ndichakubvunzai spelling. Ndakubvunzai spelling mobva mapinda kana makwanisa. Asi inenge yajutura yenyu kuzobvunzwa anoteera. Zvikanzi spelling okay. Spelling right? Okay. Tobva magona mai vapinda vakutosekerera vatokwanisa kudenga. Vajutura arani. Aha. Sei zvineiwo oxygen iri kougomo dziri kufamba muchina nobvata kuti magetsi aita sei? Oxygen obva yaita sei? Murume bvafa. Murume wafawo ari kungoteerwa ada kuenda kudenga asvika akaona a ah, simbi yamudhara ndoiri pai pajuks akati zvinhu zvakanaka izvi zvikanzi kuna hakuna zvesimbi yamudhara ihwani ari yega akati vanhu vekombi ini ndafunzwa speri kana uda kupinda kuno kupinda une bhakosi ndichafunza speri yekuti upinde zvikanzi ndibvunzei zvikanzi ndiperengerawo panoti encyclopedia asi wakapinda nani pane vari mukati menyu vakanditarisa vanda kuomesera kwe zvino uyo anga ari different akanga asingaomesere vanhu aitora nhamo yemumwe munhu woita yake ini ndakamumita once ndakamumita kumariro pandakaparidza ndokwandakazoonekwa namazigururu acho mamwe acho azondideidza zvikanzi chiya icho chidhafu chimachida vanhu ndikati chipi chihwi chake zvikanzi icho chiya ndakamuona little time saka zvezvo zvatinoita izvi auzokunosangana nemunhu kupi ndapota zvangu kungoitana mangwanani mamukasiya meko things auya saka dai mwari atibatsira muzuva ranhasi tadanana uda zvandinzwa kungodanana taura munhu ari padhuze nekuti mwari anokuda iwe ndopedzisira ndopedzisira ndichitaura kuna mai maruta Chirikadzi dziri pano mese sumdzai maoko tona. Eh, varume vapera. Tarisai varume vapera. Maita chirikadzi dziri pano. Pachirikadzi dziri apa idzi. Pane dzimwewo zveshuwa dzine varume vakafa vega. Pane dzimwewo dzakauraya kana dzine stress. Kusiyaza varume. Mai Maruta. Regai nitaure kuti Bible shoko raMwari rine chokuita nechirikadzi. Mune chirikadzi dzakanyorwawo. hamuna kunyorwa humburukwa varume vakafirwa nevakadzi havanzi chirirume vanonzi humburukwa ikaemese humburukwa mwari ane chekuita nechirikadzi muri kundinzwa mai maruta chirikadzi yakatendeka pana mwari ikaita zvinhu zvayo zvinofamba Yes. You just need to be creative. Yes. Tino ini ndo chapa invest of Zimbabwe. Kune vana vakawanda vechiri kadzi. Asana mai achaona kuenda kuchikoro. Anoti akatora madhoiri ake akaenda ku South Africa. Akati ayu dog madam. Muno muzirombo kanzi ayu dog unouraya munhu. Tidango kutenda ine upenyu hwakararamwa na Tedious. Zvese zvatakadzidza kuburikidza na Tedious. Zvese zvatakaona kuburikidza na Tedious. Zvese zvatingava takapuwa kuburikidza na Tedious. pane inongwa mwari popana masimba ose tirangokumbira nokunamatira tedius kana pane zvaakakutadzirai mo munongomuregererawo ava anogara mumba yenyu yomufaro taakuisa mai maruta nevana nemhuri neveukama nana sekuru chihuri kuti pose pavachachema vava vanochema vane tariro nokuti makatiudza kuti pamuri kuenda kudenga muri kunotitumira mweya mutsvene nokudaro ndowatangokumbira pane ino nguva ava anotinyaradzira mhuri iri pano mbirira mberi yenyu asika munongoziva patee tasvika pakadai panoitika zviitiko zvakasiyana pakuita kuonekana nevamwe kune vane mweya yemadzinza mweya yemumusha mavanogara isingaonde kuona zvitunha ndiyo mweya watida kutuka pane ino nguva muzita rajesu mweya iwe upere muzita rajesu a ah, patichaona mudikani wedu uyu ticheme tichikomborerwa nemi kubva nhasi nemisi isingaperi amen mese mukati amen tingasunungikirwa zvino

Well done. Ngariuye. Regerai ikoko. Ngariuye kuno. Ngariuye.
Hatidi kuti tinyanyowanza kutaura takuita zvatafambira. Saka muzukuru achati pavatauri vanokwanira kuita vana vandinofungidzira kuti hatisi kuswerera pano. Eh, ndikaona wanyanyisa ndokubva ndangokumbira kuti ugare zvako pasi muzita rajesu because nguva yacho tida kuti tidzokere vamwe vasiya zvakadaro daro tida kungotenda mwari nepawatisvitsa muzukuru
Ah, pamusoro iyi apa tine pamusoro iyi vana baba nanamai pamusoro iyi mhuri yekwamaruta pamusoro iyi vashandi vese veharare wota vari pano pamusoro iyi harare south ndainzwa inenge yaita mukurumbira stereki pana right e, inini ndakamirira water authority workers union of zimbabwe inomirira vashandi vakatransferwa kubva kuzinwa vachiuya kuharare e, ndinoti inini tarasikirwa zvikuru navamaruta vamaruta yanga iri memba yedu yakasimba mukati mezvekubata e, mukati mevashandi unoziva kana uchinge uri mukuru wenzvimbo matambudziko ese anosvikira pauri saka pane nguva dzataienda kuna ana amaruta paita maproblems paprince edward tichikurukura zvemusha wavo here and day tichitaura zvakawanda pamusoro pevashandi zvimwe zvacho zvakabuda zvimwe zvacho hazvina kuita se hazvina kubuda but especially ndoda kutenda kuti takaisa polisi imwe chete tiri kuzinwa yekuti munhu ane mwana wake ngaapinde chii basa, basa. saka vazhinji vevakazopinda basa vanga vari vana kana hama dzevanhu vepachi vepaprince edward zvichiburikidza nekuti utungamiri hunenge huri paplandi ipapo hwakamira sei i understand kuti vakuru vazhinji vaive nevana vavo vakadini vakapinda basa nhasi tinawo pa pano vana ivavo nana baba vacho vamwe vakaritaya vamwe vari kupi zvairatidza utungamiri hwakaita se hwakanaka hwekuti kana muchinge mawirirana vana vanonzi ngavauye kubata kubasa vopinda e, kuitira kuti pano vanozoenda wana baba wacho vana vanosara vachichengeta chi mhuri dzinenge dzasara saka isusu tarasikirwa because mumwe wemamanagers anga achimanaja maplant eh, hombe yacho imoton jeffrey ndokwandoseenzerai ino kwouya warren control then tobva tasvika nekuprince edward saka ndo vanga vachitungamirira chi prince edward even mukati meurongwa hwedu hwekutaurirana hatina kunyanyoita dambudziko navo asi munongoziva kuti panotaurira vanhu kana mukaita madifferences apo nepapa hazvino kuti madini makonana asi zvinoreva kuti mune muchigadzirisa chi musha tarasikirwa zvikuru maita eni ive chita chose chiri pano ini chokutanga ndoda kukutendai nebasa rese ramaita pano chera nguva remwana wangu kubika vari kubika vari kuita zvose zvinofanirwa kuti mwana wangu ave aitirwe ndinokutendai ndigotenda mwari nebasa raakaita kuna mwana wangu uyu akarera mhuri yake akafundisa vana vevana va, vana vemukoma vavo vakatanga kufa akavafundisa uyu zvino ndinoda kutenda zvakare mukadzi wake ndinokutenda muroora ndinokutenda chaizvo nokuti wachembedzana wa nemwana wangu iye zvino izvi ungadai wanga usipo dai ndaakunenera zvemangamanga kuti ndofunga chirwere chiriko mazuva ano chabata mwana wangu asi manga mugere nemwana wangu zvakanaka machengeta mhiko dzenyu dzamakanga makapikirana ndinokutenda muroora ndinoti ndapedza kuta vese vekwamaruta vanatezvara vangu vanatezvara vemwana uyu vese vauya pano Eh, inini ndini munhu anyanya kurasikirwa neuyu anga ari mwana iri shamwari yangu ari murayiridzi wangu mwana uyu achida kuti vanhu vese tibatane nguva nenguva aiti vondifonera kana nguva ipi baba gadzirai toda kuenda kumusha titoda kunoona sirivesta touya tichifamba nguva nenguva kwaitika chii gadzirai tiende ndiri kuya kuzokutorai manje manje mwana uyu anga achiti vanhu ngatibatanei Tadias anga akanaka vana vataka vakakura isu vakaberekwa tichiona asi chido chemwana uyu chinoshamisa chakashamisa chakandishamisa inini pandiri pano nokuti iye zvino izvi kuchitungisa handisisina shamwari ndiye vandanditi ndishamwari yangu handisina achanditora kana dai kukaitika chii ndakutongofamba ndega ndinoti tadias ndarwadziwa zvikuru akarwa akandifonera paakangorara muhospitoro ini ndiri kumunda kumapurazi zvikanzi baba aa ndakauya muno musouth med nezuro ndarara muno tikati zvaita sei ndiri kumunda ndikati horaiti ndiri kuuya ndakubva tauya ndikamuona muhospitoro zvikanzi aiwa inongori bp shomanana zvayo zvinoita zvakanaka zuva raazofuma achifa mwana uyo ndakamuti inini ah, bp yako iyi inokwira here kana isusu tisisimo makusiku nokuti iye zvino izvi bp iri 171 over 74 saka isusu kana taenda wasara wega ndopainozokwira bp because nguva yose yaunozonekira tozouya kuseni inenge yakwira zviri kumboita sei uri kurara uchifunga izvi zvikanzi aiwa handisi kumbofunga ini ndinotori right handisi kurwadziwa hakuna chiri kundirwadza eh? zvino ndinorwadziwa zvikuru natadias ndarwadziwa zvekupedzesera Tinoti mhuri yese yekwamaruta ngatiitei zvanga zviswa natadiyai ngatiwiriranei ndapota mhuri yese yekwamaruta vanasikana varume ani vese vazukuru vangu vana vatadiyasi vana vaani vese vekwamaruta toda kuti tiwirirane muwirirane zvanga zvichiitwa natadiyasi taiuyaku muchiigirwa doro zvavaiziva kuti doro iroro rinozokuitisai kuita ma vanhu vasina maturo paaiuya pega pega aiti regai titakurire vana vangu doro eh, nyamba ah, tinozomushaya tadiyasi uyu nhasi ah, handichakwanisa kutaura ndoti mazhinji tiri kubvunzawo zimbabwe ndimo matakazvarirwa vana mai nana baba ndimo mavari

wakachenjera regai titende mwari vatisvitsa pano ndida kungoita tumacorrection tushoma shoma tumwe twandaona number one bhaibheri shoko ramwari kuna munzwisi womuchenjeri kana kuti muparidzi 9 vhesi 6 and uh, verses 5 and 6 panoti pana vaya vakafa havana chavanoziva asi vapenyu vanoziva kuti vachafa nokudaro vakafa havana chiyamuro chimwe chavachaitirwa ndanga ndiri kuzwa umwe wachiti taakuita bodiving bye bye bye bye munoshamisa kuti munobhaibhisa kana vanhu vafa vari vapenyu hamukwanisi ndo problem yenyu chete iyoyo uye akanga ane bp uyu bp zvainoda ndozvekuti ya always cheered up inoita sei inodzika but akadzimara akafa asi nhasi makutanga kuti bye bye hatibhaibhise zvitunha youll be wasting your energy and time hatitaure nevakafa taurai nevanhu vapenyu muri kuyasondinzwa kuti kutatoshindanzwa kana taakutaura ukanzi utauri semutauri wataura taura regai kuti famba zvakanaka hakuna chitunha chinofamba chinonzi rest in peace kana kuti zorora murugare muri kunyatsonzwa kana mazoenda kana kuri kuno kwazoenda kana uyo wakagara kana kuna nahoton park uko wada kupamberi pano wataura taura wozongoti nekachirungu kako rest in peace anonoziva kuti munhu akarongeka chako tichikubatsirei nokuti zvinonzi vasingazive ngavaite sei ngavabatsirwe manyaso ndinzwa mm. now tida kungoti titende vese vataura eh, kunyanya ana kansela ana kansela mapoliticians musashamisike kana vaona vanhu shavi racho rinobuda harina kunyanya kusiyana nerevafundisi tikaona vanhu shavi redu rinobva rati mwari kwamatibvira nondo kwatinotokuonai kukudedzai chaiko chako kuti uyai tiite zvamwari zvikunonetsa saka pakadai apa totokubomorai zvekukubomorai zviya kusvika zvaita sei zvanaka saka regai nditi tidangotenda vese vabva kuharare specially vekuwaterworks ndanga ndisati ndamboita finaro yenyu aiwa kana kukafiwa izvozvo ndikana ndikanzi munhu afa ndewater fake works ill come makabatana vaombererei i am so please ende mangoona kuti iye afa waye changa chiri chidhafu chataurawo pano chewotaura kuti chidhafu kadiki kataura kanga kari hwani asi zvakawanda zvacho mutumba kunwa mvura vaari kunwa mvura yavari kushaisa ivo vega vachipanana pache zvavo saka tida kuti tizvitende weta works am so please i think ill pass through your office ndonotaura zvandaona kuno You are so brilliant. Ndida kutenda zvakare vanhu constituency yaNyanongoku magona mauya zvakanaka naka and eh, munoziva pano vacho vamwe vacho kwatinoenda kunenge wakuvanyarira especially kana vanonwa zedi kana kunwa iyo krankoi zvinobva zvashaya basa kune vanwa zvavo ndida kutenda mwari utengaita mberi pasi haina kukwira kuya kumusoro saka ayo vaomberei vafana because vanonyatsoti kana vahunwa munoshaya pekutarisa munenge mava kutonyara aiwa zvanga zvinei mutinhimira da kutendawo zvakare vekuno vese kudomboshava specially mubhuku renyu rekwamarufu maruta sorry rekwamaruta aiwa mabuda zvakanaka asi ndikaona atinge vakawanda tabva kuharare nai vakawanda dai kuti mutariswa zvitupa maingona ari ma63 ma25 february monzi anga ari mashoma nhasi zvinova zvinhu zvakanaka izvi zvekufa izvi kana zvekufirwa izvi hazvina raki regai ndidzokorori hazvina raki kuti mungazoti a ah, akabva aunganirwa nevanhu zvaunongoita uri mupenyu zvinokutevera ende kana uri wokunyima kana dai pakaurawa mombe 4 maki yepahosi kana nguva yekubika yakwana anoshaikwa nokuti uri mupenyu waita sei kana uri wezvibhakera ahupinde muguva umu vanhu vasangotanga kutesana vemablack bells muchaona tumwe tumakarata twavanhu twamaona panapa kana ukaita zvekudhakwa dhakwa izvi purogiramu yako inodhakwa futi vanhu vese ndakamboenda panonzi pa panzi paniko pamverechera paparehwa pa, pa, pa, pashowground handidi kutaura pane mutupo uri pavanozviti vana chigutiro vanovigirwa hama nevatorwa vese vari kubhawa vese vanotozotsvacha muchachamo munhu akutovigwa unova hunhu hwakaipa kana uchinwa doro hama yako yafa the only respect chaunoita kumbotsanya zvaunoita unongo kotaita mazuva mangani nezuro kuya nechitunha nanhasi saka mubatsire unongotsanyawo wozonwa taita sei taenda hakuna musha usina rombe hakuna musha usina chura asi usada kuti zvenyu tiende nazvo vamwe vekunoku vekwamarufuku vekwamaruta kunoku mbiri yenyu yatosvika kure kwamusiko ndine urombo but i have to tell this because ndobasa redu rekutaura chokwadi because the truth will set you free saka kana pane ari kufunga kuti ataurwa kana kuti ari kusvotwa kuti anyadziswa ndo chinangwa changu ichocho ende ndo type dzevanhu vakutaura mukwana paya vanhu vakadaro vakadaro kirai mahosi nokuti mune nambiri yakaipa i was not pleased ende zvipesa zvishwa nevarume vakuru masadzimba saka tida kutenda mwari manzwa kumhuri yekwamaruta ndapota musarambidzwe kuchema kune dambudziko revamunoona mamakansela asina kuita counseling course vanonyepa Zvazvadai musacheme imi asi baba vacho murume mkuru haunyare wabva wachema iwe murume uda kuti vana vazodii bhaibheri shoko ramwari john 11 vhesi 35 jesu akachema chatinoziva pakanga pafani razaro jesu akachema kana zvauya izvi unochema bhaibheri shoko ramwari rinoti chema zvekuchema zviya nyama nemweya zvakabatana robva rati koma asi chema unei une tariro haungotanga netariro unotanga wachema ivo ana marto ava ndo vane dambudziko ava vakasachema futi ndimi nemaakureva kuti ye mukadzi mukuru sokati murume ivo amai marto kana kunyara mukadzi mukuru kumeso kwakati gwa kana kumbochema vachema futi kuchema kwacho kwaunga kune mweya wochina samuda kuti munhu aite sei saka munhu ita zvaunenge sei zvaunogona kuchema its your right musanyeba vanzi varume akuru varume akuru varume akuru tazoona mumwe wangu nyika kuchema don't swallow your feelings because kuchema kuri very important tinozokudeedza kugala uku tiri pagara pari kufarwa wakutanga kutichemera pagara wakatadza kuchema pawaifanira kuchema saka veukama kana muchibata futi maoko regai kusvotesa munhu afirwa kuti nematambudziko amai maruta Ah, zvitambire mudikani ungaoda kuti zviitirwani wamuri kuona pana akafita kufirwa ndiyani ukazoona wafirwa munhu akuti ungaoda kuti zviitirwani kana ungachema nyarara kuti ndada kuti zviitirwo iwewe unotanoramba aripo here kana musina mashoko ndita zvakongoona kana ngotamba zvanga chitarare sautisi usingataure zvakawanda manzwa here makansela anonyaparota makansela handitotora kansela uyu nditotora kansela wekanseling mungazonzi kutaura kansera ikaita mbiri kunzi zvavaitwa kansera nhasi aa kana vakasokara aa kana vakasokara mfundisi yakaoma kani zvavaitwa manyatsonizwisa saka tira kuti tibatsirane ende kana kwazofiwa kana maita chimwe chiitiko mumusha menyu aidha inyaradzo kana kuti parufu kana pamuchato ukanzi sumuka utaure semutauri ndapota ndapota usaimbe nokuti panenge pane kwaya inenge yakatsvagwa kuti imbe usaparidze nokuti panenge pane muparidzi achaparidza rega kusvikozviita ukama huri padhuze nepidze nemunhu kana wanzi uya utaure satete rega kuti ndini tete chaivo chaivo nokuti vese kana varipo ivavo wavasumukira mai ese machi madzitete muri yatsondinzwa ende rega kutaura zviri out of topic taura zvine chekuita nemufi vamwe tavanyara da kudaita dogadzika pasita tavagadzika taura zvine chekuita nei nemufi manyatsonzwisana saka kuchema mhuri yekwamaruta mhuri yekwachihuri iraiti yenyu munochema zvekuchema zviya shungu dziite sei dziperi regai kuchema kuchema kune four types kune number one number one ndeye chisodzi mate ambeno nemunopfura mari fiteromo mekuti vanhu vaburikira mene kwavana burikira kumashopu kwamarutwako unzi zvikuenda kwafa tedias hayi wasikana handi rod yese ava vachidya mabhanzi nemadhora anodya two vakushanda a ah, tingatangire kuno asikana vanhu vanochiasisati handei handei vozoti vakusvika haa ah, takusvika asikana notanga vasvika muyadhi Tanga ya mai Sifas. Ah, sikana ka paka fani kindi ndaka tanga. Ai, hasa. Ndashikana na. Waya zota hapana chiri kumbo chemerwa apa. Hapana kunyepa. Wazoti vatariswa nevanhu. Ii, kiti yesika. Kiti yesika. Vakuisa chwi, uri mate, chironzi chisodzi mate, kana usina chekuchemera, kana pekuchemera nyarara. Kwaya kuchema kwa number 2. Pekuchedza CV. ndauya ndini kanitete vakwagiredesi vekugirenora ndini ndauya kanitete gre vanhu vati auya ndiani kwanzi nditete vabva kupi kugirenora kuri manzwanani hanzi vataura ah, ah. koya kuchema kwechi 3 ndekwemubatanidzwa wauya kaposheni kadiki matedias uyu kumwe kuti ndikabva pana sikana ndinonotangira paina siya kubva kusinakana kana yechikoro zvachina kuvhurwa school fees wakuchema wakabatanidza asi vanhu vafungwa kuti uri kuita sei uri kuchema mufu koya kuchema kwemunhu anonzi mukristu anochema nepatani yake yechi yechikristu mukristu ngaaite sasamanyika anochengeta identity yake samanyika pese paari unongozwa ngechirungu kuti munhu manyika uyu ndosaka ndakubvunza ndikati ana samanyika vaende kuchikoro vanoenda kui kuchimanyika hakuna mapuleti kune mai kune kana usiri manyika unodairirei kana usiri kumanyika hakuna mapuleti kune mai masosi hakuna dzimba kunei kana kachembere kechimanyika cheko kakaparira kachifamba vachiti mwaramu wee tikasata miti kwarusape tingoita collide kwamutari osotimanika kukeep identity kana uri wewaterworks uri wewaterworks kana uri wezinoa uri wei wezina keep with that identity saka mukristu kana zvadai izvi hazvina basa kuti unopinda ipi kana angirike nightland yakunonga kana ikwabakari angirike niyangirikei

kweupenyu ndigere nemi kudenga iwe uno wazoti mandigendaita sei kana ariwo munhu ngi united methodist pakada apa mushandi wamwari chizororas vanozoti vaita sei wauya kana kuri kwedu uko kana kuri kusalvation army masaruta mabasa ake jehovha ndimi munoazi vanotoziva kuti kwaya mukristu kana wari muroma ndakadaro ndakadaro siya iwo ndakadaro siya iwo ndakadaro vanoziva kuti muroma aita sei zvazvakangoipira zvechiroma ichi ndozokuti unozosiya ndakadaro ndakadaro yonga usingashandirira mwanhu kuchechi unosiya ukaora Chinotengwa nevanoshanda pachechi. Kana dziri dzimwe dzamunoziva idzi dziri kwamazano dzekuchema idzi UAF and Omen we worship tichifamba tichiendeka ndo ajendi dziyakwe vari kukomborehwa ameni kana zvapera zvechechi zvisingapinde usingadii kana uriwo zvana sana ndingava sana sana tedia sana titi apa ndio kunaimbirwa na ruben amai wedu kana amai vake vasipo ndono ndo ndo zveka chendana nepatani kana uri wenyau hemelia wadura mwana wako

ngatinamatei mwari baba mwari mwanakomana mwari mweya mutsvene pamakafa mambo jesu makaiswa muguva rakanga risina munhu kwakava kuyeriswa kwekutanga guva naizvozvo tida kuti mungoyerisawo guva ratedhiyasi tichaona iri vangeri venyu vari chengeti vakaipa vose vasasvike tidaa kungonyanya kutukirira vatakatarisana navo vari pano vane shavi rekutambira kumakuva shavi rekunon'ona vakafa vari pano tida kungorisunga muzita renyu kuti guva iri riyereswe nemi muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene ndichakumbira ari kutidzikisira wochidzikisira orit tosumuka tese toimba hatina mushapanyika hatina musha takanyarara

mazvita henyu tida kuita mari chose dekupedzisira tedi asi akanga ari wamwari achiri mupenyu zvaafa kudaro acharamba ari wamwari mabasa ake ose akaita akanaka achatuswa nawo kune ose akaita akaipwa achatongwa nawo nokudaro tinokanda ivhu kuvhu kudota kudota dzama ravo vose vakaita kuda kwamwari nezuva ravanomuka kubva nhasi nemisi isingaperi ndida kuti mugare pasi ndibva ndangopa announcement kawana bcause hamuzondiona kuti kwaumedze kuti tidedze vanhu tatigarai pasi nehembe akapfeka pamusoroi tokumbirwa meeting iri kuipere tipedze basa redu musadedzi izvi zvinotaura kutaura pasi munhu ari kwano kunzwa mazvinzwa its very important now patasvika apa ndo pekupedzisira ndida kuti kumhuri yekwamaruta dai panga pakanyasorongeka kaka dai matoronga dheti renyu renyaradzo ratoanaunswa pano kuitira vanoisa madhayari nekunana water works nekudidii vanhu vabva vaenda vachita sei vachiziva unless mune mari yakawanda kana mune hama inoshanda kunet one kana kuti kutelesel vokuti munozojusira zvenyu vanhu but dai kuri kuda kwangu kana muchida itaita meeting paside as fast as possible tichifushirana fushirana pano pekufushira apa ndopanoonererwa vanhu nguva yese chinhu zvanga zvichifamba zvakanaka saka kune vamwe vanobva vada kuti abva aita masaramusi minana yapauro patiri kuti kandaidhakapa obva awira mugovamu kuti aitembire kunzi akabva awira mui daira ini saka anenge adaira mugomba uri kungotaura wega kuti zvanga zvisingaite kuti natedya siite sei tisiyane usati kwanhu ndiburisei chokufushira ichi allright number yangu ndanzwa vanhu vachiti ndafunzwa navanhu vanenge 11 number number number ndakati ndingashoshome iwill just announce it one kana uchida unongonyora kana usingaidi musazondifonera kana muchinditumira mari vafundisi hatina mari tinotopiwa nemi zero ndichaidedzera pachitown pachi harare south nepachii kwedu ku borodero brooks borodero brooks 0772 252 340

252340 zita rev mutambanengwe kana kuti prof mutambanengwe vamwe vatoisevha ndaakutobhipwa eh, vada kungoti eh, eh, tinazo ndaakutobhipwa kana uri mukadzi pamwe ukati revha mumamwe mune varume vanoshisha my first name is lawrence saka kana uri mukadzi usasevhe kuti lawrence ita flow Sokwati shamwari yako inonzi ani? Kuvarume, kuvarume unongoti lari. Handiti unongoti lari, naika tida kuti Mwari akuitire zvakanaka, ngatigamuchidzane nyasha veukama ana sekuru chihuri nanani vamwe vanoenda kune uyo ane uyo ari kusaidhi uko munoenda kwadai tinomira uko twakazorora tisaterera mainstructions ngatinamatei mwari baba mwari mwanakomana mwari mweya mutsvene isu sevanhu venyama pedu tapedza tiri kungosiya mwana wenyu agare nemi takuda kungoramba mwari baba wana masimba ose tichingozvikumbira isu tiri pano kuti patichafamba tichibva pano tive tinongokomborerwa nemi tipewo nyasha dzemumugwagwa patichabva pano mwari baba wana masimba ose takokwa nokuti zvinonzi ukama igasha unozasizwa nokudya Patichaenda kunodya kumba kwaTedius, tida kungokomborerwa nemi. Nguva yekudya zvayasvika Mwari, tida kungonamata tichiti munongoziva kana nguva yacho yasvika, tine mweya inongosura mweya yenzvimbo nemweya yakasiyana siyana. Taakungosumaiwo mweya wekukara, mweya wekungotaura kuti tazopuwa bhonzo, mweya wekusara hazvina kuibva, asi mbirira mberi yenyu kubva nhasi chiri chikomboro chababa. nemwanakomana namweya mutsvene cheburukire mamuri kubva nasi nemisisingaaa